Hi lo zong thildang hei kawlnak a tampi he si kho selaw cu leicung ah khan nun ṭhan i ka rak tuahmi bantuk kha cu midang zong nih. tuah ve hlah u tiin chim le cawnpiak ka va duh hringhran dah. Dawtu taktak Pathian sinah i pe hna selaw hi hmun ah hin cun lut ve hna hlah seh ti ka va duh dah. Tiin poiti tuk buin a ṭap ruangmang. A hawinu nih cun kei zong hi bantuk harnak kan ton lai hi cu ka rak hngalh ning law cu a zuar in ka rak Zual hnga lo kei hoi hna cu vawlei i ka um lio ah khan ka chungle nih si zual lo ding in an ka chimh tawn i ka zum duh lo. A zuartu ka zuar chin. Kei hoi hna cu hremhmun a um zong ka zum lo. Caposainak ah ka hman men tawn ko. Asinain a um taktak fawn ṭung. Lungrethei tuk in a ka tuahtu thil pakhat cu ka chungle an rung ve sual lai ti ka pha. Kan tuar hi a za tuk cang. Midang an run i chap Lengmang hi a poi taktak. Hitihin a dong lomi harnak cu ka tuar ṭung lai i a va poi hringhran dah a fak tuk ee tiin an kawifa cun a poi an ti zia an i ceih ṭi. An umnak hremhmun a harnak le ṭih a nunnak ahcun an hawile dang hna zong nih cu bantuk ṭhiamṭhiam cun an rak chim cio. Sizuar ciocio leicung an nun lio i A rak i rem lomi hna zong cu cu hmun ahcun hmunkhat ah an umṭi cio hna. Hmundang bantuk ṭhiamṭhiam in an umnak cu a rim a chia ngaingai ve. Ṭhiamṭhiam. A khaan chung i caan tawite kan um chung hmanh ahcun midang midang pawl tam nawnte an run i chap manh ko. Cu hnu ah khan linak Cun vanmi hna nih cun innka lei panh in an ka kalpi i tlawmpal ah cun rulpi a orhlei ke cu kan chuah ta. Hmailei panh in kan kal thluahmah i a ngan bikmi innkapi rulpi meihmur hremhmun kutka cu kan phan. Hremhmun hi chuahtak zau ka duh tawn. Kan chuah khawh le cangka cun hremhmun kutka hram ah kan va dir. Lucifer nawl pek. Ka kehlei sir cu ka hun zohcho i sui le lungvar in an sermi Lucifer bawiṭhutdan cung ṭhumi cu dawhnak phunkip in an ṭamh i a ceumi cu ka hun hmuh. A mui aa dawh i a thianghlim ngaingaimi a si. Lucifer nih cun awthangpi in hremhmun chung i a ummi vialte nih theih khawh awkin a fale a pa ṭi hna sinah cun nawl a hun pek hna. Ka party pawl nan rianṭuan a ṭha. Mah ti khan ti lengmang u. Cun hremnak kha a fah khawh chung fak in inter hna u. Thlarau hna kha an ran, an ran khawh chung rang in a chungah khan hnok thluahmah hna u. Ka nawl a ngaimi hna nan va cei ngai dah. Khati khan liam thluahmah ko u. Kal u, kal u tiin a kutvei pah bu in a ti hna. Lucifer ka huat ning hi a chim awk a hngal lo. Thahkhi ka lung ah a chuak ko ee. A mui zoh ah cu mizaangfah thiam ngai dawh a si ko nain a mizaangfahmi nih khi ṭihnung a si. Atu tiang hin vawlei minung nih hin a zia kan hngalh khawh lo zia hi a poi ka ti tuk. mihuat chuakpa Lucifer a au khuan ka zoh dih cun hremhmun kutka ah an ka luhpi ṭhan i caan tlawmpal hnu ah cun kan chuak ṭhan. Cuticun vawlei panh in lam kaupi a simi hremhmun lam cun kan kir ṭhan. Diabol rianṭuan Hramhun chung mi an tam zia ka ruat peng. Lam ahcun kan zuang chuk lengmang i a zeimaw caan kan kal hnu ahcun lam chak lei kan hun zoh i diabol Satan hi a rak dir zerzor ko. Ka hun zoh nolh ṭhan cuahmah i ciammam i lu pasarih ngei a si. Diabol cu a pum a ngan lei, a san lei zong a zuan ngai. ah a zuan ngai te. Mi nganpi minak muichia ngaingai in ka hmuh. Dilzau in fiang tein ka zoh i diobol ka zoh lio ahcun mi tampi an run ka hmuh hna. An run ka hmuh hna. Cu ka hmuhmi hna cu Khrihfa zumtu lawngte an si. Cu mi hna nih cun Diovel cu khupbil in an biak i ka khuaruah a har ngaingai. Khrihfa ṭha taktak a simi hna Diovel hmaiah an khup an i bil i an biak ko cu dah. Diovel nih cun sichunhnak nganpi hi a liang in aa put i ram la dingin vawlei cungah ka kal lai a ti i cuticun sichunhnak nganpi cu a liang in aa put i Vawlei mi an umnak ahcun a kal. Vanmi hna he cun diobawl cu ṭhap loin kan zoh. Mino pawl cu a zoh hna i hihi cu sichunhnak hin tu ning law a thlarau chuak lakin ka tuk khawh lai a ti. An an tuk khubur an tuk Bukhur ah fakpi in a tuk hna i an thlarau cu a chuak colh i a chuakmi thlarau cu hremhmun ah a lut colh. A umtuning cu duhsah te i si a tawngmi hna, a donghnak ah a luan in aa chunmi hna thlarau hi an si. Diabola nih cun a ngamh phun a simi hna cu a helh a helh hna i a donghnak ah cun a tei hrimhrim hna. A zoh a zoh i a tei hnga lo ding mi miṭha Bawipa a ṭimi hna cu, aa hihi cu tukforh phun a si lo, ka tei lai lo, a ti i a kaltak lengmang hna. Diabol nih cun biatak chuah in mi hna cu a zuamcawh hna. Diabol, Satan, Lucifer ti hi a sullam aa khat dih. Diabol asiloah a si lioah a rianṭuan aa dang i Lucifer a si lio a si caan ah a rianṭuan ning aa dang ṭhan i cu bantukin Satan a si zongah pumkhat pakhat an si. Diabol rianṭuan tlawmpalte ka zoh dih cun hmailei panh in ka kal lengmang. Cuti i ka kal lio ahcun Lucifer nih cun hremhmun ka hmuhnak kong cu chim lo dingin a ka tukforh i Asinain zei ah ka rel duh lo. Cuticun vanmi hna he cun kan kaltak i a rauh hlanah vawlei ah an ka chiah ṭhan. Vawlei cung i ka um hnu zongah hremhmun rim cu keimah ah a cam rih ko. Thil ei a har i luak a chuak a duh ngaingai. Ka fihnak a zualter i cun hremhmun i nganfah tuar in aa lawngvangmi hna kha ka mitthlam ah an cuang zungzal. Drakon keng ruh awk hlawh. Lunglei khom Zawl hmun ah camping a dot hna ngei in hruaitu hna riahnak hmun ah cun kan um hna i cawnpiak ning te hna kan i ceihṭi hna. Cuti i kan um ṭi lio kan um ṭi ko ahcun ka mit a hung mol deuh lengmang i thil ka zohmi hna cu a fiang lo chin lengmang. Ka hmaika te i a ummi hna zong lamhlapi i a ummi bantuk in ka hmuh. Asinain an ka hruai ṭhan lai ti lawng ti tlawmpal te hmanh ka ruah awk ka hngal lo. Ka hawile biachim cu ka ngaih ko i a caan ahcun kan i pah tawn. Cuti kan umṭi lio ahcun i pum dih i pum dingin Baibal kaa lak i innka lei panh in ka kal i innka ka chuah lai ahcun innka cung thlang khatlei khatlei ah a ka hruaitu ding vanmi hna cu an dir cang hna. Innka ka van khar bak cun ka tlu i cuticun an ka hruaitho a rak si diam ko. Van i kan kai lio ahcun ziah cuti reru i namchan cun nan ka hruai tiah ka hal hna i vanmi hna nih cu inn ka hram ah khan nangmah hruai ding in caan saupi kan dir cang i na bia, na bia, na bia a thawt deuh caah khan kan run lut duh lo a si kha tiah an ka ti. Cu hnu cun vanmi hna nih cun cunglei ah an ka hruaicho ṭhan. Vancung lam cu kal pah in kan cuanh pah hna. A rauh hlan ah hramhmun kutka chuah cu kan phan ṭhan. Lucifer huat phun Lam chaklei ka hon zoh i Lucifer cu thinhung deuh khin a phun cer len ko khi ka hon hmuh. Cun sui in sermi hna huhnak pheng ngan pipi khin a hna a hnakhaw pahnih tein aa khuh. A hna a pahnih te i aa huhnak sullam cu ka ruah lennak ka hngal kho lo. Cu lio ahcun vawlei i a ummi Pathian, vawlei i a ummi Pa thiam lo ngai in hla a sak ka van hmuh. Minung hna in ngaih ahcun minung Hna inn ngeih ahcun a thiam lo ngaingai. Asinain piangthar hlasak a si i thiam le thiam lo si loin piangthar nih Pathian thangṭhatnak hlasak hi Lucifer cu a rak nawr taktaktu a rak si. Cu ruangah cun a thawng a theih khawh lonak dingah a hna a rak khuhtu khi a rak si. Asinain piangthar lomi hna nih an hlasaktu khi cu thiam ngai ko hmanh sehlaw zeitluk Ṭha hmanh siseh poi a ti lo. Mathai a ngan hleinga a hme pasarih kua. Cu ruangah a hei sa ve sasawh ko seh. Ka ram chung minung a si ṭhiamṭhiam. A thih tikah ka sinah a ra ṭhiamṭhiam ko lai. Cu ruangah a ka nor lo a hei ti men ko. Pathian minung piangthar hna nih hla an sak ahcun a nor ngaingai i, asinain piangthar lo amah minung pawl hla sak Tucu a zeihmanh a poi lo. An i lo lo tuk. Lucifer ka zoh dih hnu cun vami hna nih cun hremhmun rulpi kutka lei ah cun ka kalpi ṭhan. Rulpi meihmor i a um a um pawl hremhmun i a luthar rulpi nih a letleih i a hnawt hna lio ah cun a meihmor ah cun ka vaa cit manh ve i cuticun rulpi nih a mei cunglei i a hun thlir. A hnawl cho lio ah cun Kei zong cu a ka hnawlcho ve. Lampi ahcun tolh paran in tolh, tolh bantuk hin kan tolh thluahmah i rulpi kengruh chungah cun kan vong lut. Cu hmun ahcun vawlei i kutdawk tarawng sa vialte mihal chawm i ei a kawlmi vialte an rak um dih hna. Rulpi a kengruh bo cu khaan nganpi a si ko. Kutdok zong an tam ngaingai. Nu he pa he ngakchia tiangin an um dih. Cu hmun i minung thlarau a ummi hna cu an i thua lengmang ko, an i thua lengmang ko, an i thua lengluang ko, an i thua lengluang hna. Cu rulpi kengbo ruh cung i a ummi hna cu a taksa cu a tlol cangmi bantukin a nalzer zuar hna. Zoh ahhin miluak a tongh, fih a nung, a khanchungmi hna nih cun an tuar in ning a fah tuk ah thlek cukmak in an au. Cuti i fakpi i an au lio cun hremhmun leng i a ummi Lucifer nih cun awhra ngai, awhra ngai khin rulpi keng ruh i a ummi hna, fakpi i a aumi hna mi an nawr tuk, hna an chet tuk. Auti lo dingin an ka kha meilin in phit hna u, a ran khawh chungin tiin a kut tangmi hna sin cu nawl a pek hna. Cu le cangka cun Satan zultu hna nih cun tlang tlangpi i a au thangpi a aumi cu a dang tein an hruai hna i an hruai i an duh zong duh lo zongah an ka cu meilin sa taktak in an hruk i A or i um dingin an ben chih. A or i an sawh chihmi cu a tangah a tangah tlak khawh lo nakhnga pakhat nih a tanglei in a rak rehkanh fawn i cuticun a or i meilin cu tettep thup in a um. Cupa cu a meikanghnak a fah tuk caah a au kho ti lo i a hmai a sen dih. Hremhmun chung cu a sat lonak pakhat hmanh a um lo. Midang zong hna a chetmi paoh cu an ka ah meilin an rawn lengmang cio hna. An or i meilin cu lak an timh zongah an la kho lo. Hremhmun ti chim dai loin hremhmun ah an um i hremnak nih a din tuai ṭung lo. Cun vanmi hna nih cun rulpi keng cungah cun an ka dirter i Cuka hmun cun khua zei paoh a lang dih. Cukan chung i a ummi hna i ṭhuat leng luang ka zoh lio ah hna ahcun innkhan chung rianṭuanmi hna nih cun khengkhat hrawng tlum dawh dang a simi khi an run kenh i a chungah cun tholung a thi kho lomi pawl khat tein a um. Satan rianṭuantu pawl hna cu an i chawnh lio ka theih. Mi pakhat nih hremhmun i tholung a run kengtu nih cun hremhmun i tholung a run ken cu zeicahdah zeicaah dah a ti hnga tiah a hal. Anih nih cun tholung hi maw ka rianṭuannak khaan chungah hin mi an run i chap chin lengmang i a zat in an i za lo. A rung lut thar mi hna caah a si hi tiah a ti. Hremhmun tholung mei nih a kangh khawh Hna lomi cu Satan hnuzultu nih cun a ken i kan umnak khatlei ah cun a kalpi lengmang hna i hmunsang ah a va dir i tholung cu minung lakah cun a va thlet i minung a ṭhuat i a ṭhuatmi hna lakah cun an sualning cio in a panh hna. A tanglei chang i a ummi hna zong cu tholung nih cun anmah le an covo ding zat in a panh thengmang hna. Panga ting ding cu panga nih a panh hna i pakhat cang ding cu pakhat nih a panh ve ko hna. Cuticun mikip, mikip nih an sualnak bantuk in tholung cu an tinco cio hna. Hremhmun i an hremnak ka zoh lio ahcun Lucifer nih cun thla nganpi a sau zong a sau ngaimi khi a rak car ka hmuh. A zuang lai bantuk in nganpi in a rak i ser. Lucifer nih cun ka dawtmi ka fale, Ka chiahnak hna meilin ka linh lo, meilin linh loin a um sual lai ee khoi lin lak in ka zah ṭhan tuah lai ta a hun ti. Cuticun hremhmun cung zawn ahcun kal in rulpi meihmur in a lu tiang cu a thla cun a khuh. A thla cun a khumh. Mah cangka cun a fah khawh chung fak in a thla cu a zah ciammam i a roh. Hlan ah hremhmun i a khaan kip cu a hlan i a linhmi nakin mei cu a hung lin. A let tampi in a hung lin. Ti cun ṭah le hacang rial in a har tuk tiah A than khawh chungin an au. Lucifer cu a linh khawh chung linin mei a hun zah hnu cun a um tawnnak a voiṭhutdan ahcun a hun ṭhu ṭhan. Lucifer a cawlcangh ning cu ka zoh peng ko i aa lawm ngaimi lawhṭung a si nain lung chungah cun lungdonghnak nganpi ngei dawh in ka hmuh. Mihrut a si lo, a hmailei i thil a ton laimi a nai cang ti a hngalh i a cung i Pathian biaceihnak a tlung laimi in a luat kho fawn lai lo. Caan a ngeihmi a tlawm cang zia hna a sinak lakpiak lai caan te hna, zungzal mitlo mei tili chung i hlonh a si te lainak caan te hna, a ruat caan ah cu Lucifer cu a tha thar. Hmailei a ton laimi harnak nih ti awk ṭha loin a rak don fawn. Hremhmun ah mi tampi hruai in hlawhtling ngai ah i ruat ko hmanh seh. Thil taktak Pathian Thiltum a ruah caan ahcun har a ti i khuaruahhar ngaihchia in a hrum ruangmang ve ko. Cuti i Lucifer rul pitar Satan i a hmailei kong ruat in a um lio ka zoh dih cun vanmi hna nih hremhmun rulpi kengkhan cu an ka zohpi ṭhan. I thlehbauh an duh. Ka dirnak ka kehlei sir cu ka hun zoh i mizapi cu a faak tuk tiah kun bu in a um ka hun hmuh. Cupa nih cun ka hawi sinah, Ka hawile hna, hika umnak hremhmun i tuar in awkah a har tuk caah ka thlek bau dih u law ka hlonh ko tuah. Ka hlonh ko tuah u. Kut bul i um hmanh ka duh deuh. Ka kut pahnih hmanh hi tlong i hlonh ka duh ko. Ka ke ka lu hna zong hi ka pumpuluk hin i thlek bauh dih ko u tiah a hawile cu a sawm hna. Hremhmun ahhin anmah le anmah an zaangfak hna. Aa thei bal le A theibal he theibal lo he an i kom duh dih ngai hna. Hremhmun ahcun zungzal in caan kan hmang lai ti an i hngalh fawn ṭung. Cu khaan chung i a ummi hna nih cun an hawipa kut le kutke lu te hna tlaih in thlehbauh dih i hlonh dih cu an i tim. Mi pakhat nih cun a sile a hun ti i, hmunkhat te ah an hnuh i tlong lak in an hnuh khawh ko nain hmun dang ah chiah khawh a si lo. Amah tein aa peh ṭhan lengmang. A ke zong cu catlak in an hnuh i aa bunh ṭhan lengmang ko. Minung taksa cu a dang tein chiah le ṭhen khawh a si lo. An kut a fak tukmi zong cu cah diam hi an duh ko. Asinain a si kho lo. An taksa dangdang hna kha a dang tein chia hmanh, chia hmanh hna seh law amah tein a kal i a hlan i an taksa bantukte khan aa peh ṭhan lengmang ko. Vawlei cungah an duh lo bikmi cu micheu bang si hi a si. Hremhmun ahcun a fah daihnak deuh a si paoh ahcun pumcheu bang si zong poi an ti lo. Hmundang bantuk ṭhiamṭhiam in rulpi keng i kutdok a ummi hna nih cun an sualning cio in hremhmun hremnak cu an tinh co cio hna. Dragon thin orhlei hawi lo lomi hna, Dragon keng ruh i a ummi hna ka zoh dih cun an pahnih cun ka kut in an ka tlaih i hmundang ah an ka kalpi ṭhan. Dragon keng ruh chung innkapi ka tlaih ahcun an hun ka chuahpi i ka hun chuah bak cun kan hmaiah lam kaupi a rak um i Cu lam lei panh cun an ka kalpi lengmang i cu kan kalnak lam cu Dragon hnakruh a si. Dragon kengruh cun Dragon hnakruh cu zulh lengmang ah Dragon thirorh lei ah an ka luhpi. Inn ka luh cungah cu hmun dang bantukin hawilo lomi hna umnak ti a rak i ṭial. Dragon thin orhlei lam kan zawh dih cun kan umnak khaanlei cu khua ka hei hoih i cuka ahcun leicung i hawi lo lo thi mi hna, hremhmun i a kal mi hna an um dih. Mi lo lo cia in a chuak mi, thilṭha lei lam zulh a duh lo mi hna, mifir mi, lihchim mi hna, mihlen hmang hna, rit hmang mi hna, huat chuak phun. Inn khuasa mi hna cu cuka ahcun an um dih hna. Ṭhenkhat cu an nuhrinnak thluak ah mitluk lo an si leng. Lengah hawi tluk lo hrimhrim an si fawn. Thinlung put ah mitluk lo, hawi lo lo mi an si lengah hremhmun i thih hnu zongah tlak cu zaangfak ngaingai an si ko. Dragon thin orhlei chung cu Ka hun zoh tawn i meilin ṭihnung tukmi nih khin a ṭuam dih. A khua zeihmun paoh cu a him deuhmi maw, a dai deuhmi maw a um lo. Meilin khuapi ahcun a fak tuk in an hrum ai tawn. An hrum ai hna i an khekkeu tawn hna. Hawilo lomi pakhat hremhmun ah. Cuti i ka zoh lio ahcun hremhmun chung a laifangcar ah cun midang nakin inn fak a ti khunmi hawidang nakin fak khun in an hremmi hi ka hun hmuh. Fak a ti tuk ahhin lutawng hngal loin khuang bialing a tlu len ko. A fah ning ahhin aw hmanh a chuak kho lo. Umnak hngal loin a um. A pum cungah cun tholung thi kho lo. An i benh ṭhufṭhuf fawn. Mi hlei in hremnak a tuar. Cuti i ka zoh lio ahcun ka pa nih a run ka chawnh i ka fa a tuh i hrem hmanh i a um liomi hremnak fak khun a ingmi kha a ka ti. Hoi lo lo pakhat cu a cungah hremnak fakpi tuar in a rak um ko. Cun hrem hmun ahcun hoi lo lo pakhat cu a kut a bulh i a va poi hringhran ta. Cun hoi lo lo chuaksual an tam ngaingai fawn. Ṭhenkhat cu kebul, ṭhenkhat cu bankhat lei bul Mi hna an si, hawi lo lomi hna, hremhmun i a tlami hna zong an tam ngaingai. Hremhmun le vanram aa lawh lonak. Vanram ahcun vawlei cung vawlei um lio i kutbul nih khan kutthar an ngeih cang, mitcaw mi nih khan an hmuh cang, hnachet mi nih khan khua an theih cang, kebul mi nih kethar an ngei cang, holh thiam lomi an holh kho cang, mitling lo an um ti lo. Hremhmun zongah vawlei vawlei i an sining tein mitling lomi hna cu a si ṭhiamṭhiam ko. Hnachetmi hna an hna a chet ko. Ka bulmi ke bulmi an ke a bul ṭhiamṭhiam. Holh thiam lomi an holh kho hlei lo. Vawlei cung an nun lio an sining te khan an si ṭhiamṭhiam ko. Cun van cu vanram ahcun taksa thlen in a um cang i thawhṭhannak taksa he an leng cang. A mui zong an i dawh tuk dih cang hna. Vanram a ummi hna nih cun an dihlak in ṭhit lomi angki hliah ngei lo an i hruk dih cang hna. An angki cu a rang a si. Nu le pa aa dangdang in an um ti lo. Cun an mui an i lo dih hna. Asinain hihi ka nu hi ka pa ka fale ti cu i hngalh khawh dih a si ṭhiamṭhiam ko. Asinain dawt, dawt hleimi an um ti lo. Vanram ahcun aa thei hngal bal lomi zong i theih dih, i hngalh dih a si cang. An dihlak in unau an si dih, cun an holh hmanmi cu vanholh a si i a sullam an i theih kho dih hna. A nuam hringhran. Piangthar lomi hna tu cu ṭih a nungmi mei nih a don hna. Harnak dang phunkip he hremhmun tu ahcun vawlei ah an nun lio mui bantuk khan an si ko. A ṭhen, aa ṭhen hlei, a ṭhen hlei a um lo, i ṭhen hlei a um lo. Mui dawh nih an i dawhnak Hi khan an si ko i muichia zong nih an muichiatnak hi an si ko. Pum cheumbang pawl zong cu tining te cun hliah ngei lo angki nak an i hruk hna. An tuar in zia an ka zohter dih cun vanmi hna nih cun kan umnak orhlei sir lei ah an ka kalpi i ka hmailei cu ka hon zoh.